So mae Llechi Glo a Chefn Gwlad yn casgliad o naw mudiad o'r um, Gogledd Cymru um, yn Gwynedd, y Llechi, um, tri yn y Cymoedd, y Glo, a tri um, a draws uh, Cnolbath a Gorllewin Cymru, uh, Cefn Gwlad. A dyn ni wedi bod yn cwrdd ers tair mlynedd, wedi cael pres gan um, uh, y sefydliad ranc i wneud dau peth. Um, un ydy i cyflogi arweinwyr um, cymunedol. Um, mae mwyafrif ohonyn nhw wedi bod yn bobl ifanc, ond nid i gyd. Um, a mae'r uh, bob mudiad um, fel, fel yr orsaf wedi dewis pa maes maen nhw eisiau um, gweithio ynddo. And that common thread is that we work within communities.

quite different kind of um, activities and different sorts of things, but we all have been caring about where we live and about the people at our heart. Rhoi cyfle i ni weithio fo'n gilydd i greu uh, byddin o arweinwyr cymunedol newydd a da ni wedi datblygu a codi hyder unigolion yn y naw cymuned

Yym hefyd oedd o'r fatha t'mod oedd y cymunedau mor wahanol ond efo be- eto be' be' efallai yym yy yy y dylia hyn ddim gweithio ar bapur. It was so um different. It was so unusual. So di- it was so different to anything I'd ever experienced. I couldn't figure out what on earth it was. Mae'r tri cymuned yn Gwynedd. Oeddwn i wedi bod yn sôn am cydweithio am sbel a doedd e jyst ddim yn bos, doedd e ddim yn dod gyda gilydd. Ar y tro cynta, cwrddais i um, efo blaen y Bethesda, oedd yn y car yn mynd lawr i'r uh, Llandinam i cael cyfarfod i dechrau trafod

gyrru y ffordd ydych chi'n a ariannu am pethau, oedd yn rili really hyblyg ac o'n i'n falch i weld hynny, oherwydd oedd o'n rhoi lle i ni i datblygu y prosiect fel um, oedd yn mynd ymlaen. And suddenly you've got a group of people who are able to do something, motivated and passionate about doing something, and, importantly, doing something.

rhannu yn arbenigeddau ond hefyd rhannu yn gwendidau ni a ceisio tibod trio cael cefnogaeth um, y partneriaid eraill i helpu ni weithio trwy pethau. You know, nothing's, well, we do that and that's ours. I think I could ring any of the, the line managers and say, well, we're doing this, You, you've done something the same before, could you, you know, so I wouldn't be afraid.
Ond diolch yn, diolch yn rocket science mewn ffordd, mae o just yn rhaid ffydd mewn bobl a rhyddid i bobl adnabod a gweithio er lles i cymuned. Mae, mae o'n mor syml â hynny.
Dod yn y gymysgedd ieithyddol na, dod, um, y dair fenter, Yn y broydd chwarelddol, da ni gyd yn gweinyddu trwy gyfrwng y Gymraeg. Do, ath Cymraeg di iaith yn gwaith ni fan fan Partneriaeth Ogwen. Um, doedd hynny'n sicr ddim yn wir am y mentra yn y canolbarth a'r de, ond doedd o ddim yn broblem. Tywed, mewn ffordd, o'n i'n gweld bod yr prosiect yma wedi bod yn gyfle i godi ymwybyddiaeth y mentra uh, yna o pa mor

Umm because in his daily life English is the main pattern. A dwi'n gwybod bod yna lot o'r arweinir, arweinwyr cymunedol yn yr ardaloedd eraill wedi cael eu sbarduno i ddefnyddio mwy o'u Cymraeg ers bod yn rhan o'r project yma. But a lot of that disappeared over the next, over the first year in terms of of Barry, it became something that a lot. Very true. Some might think it's a barrier but realistically my opinion of the whole process is actually it's

um, above OC's first language Welsh. So the language actually used sensitively could become an unlocker. So dwi'n meddwl bod y prosiect di, di galluogi ni i ffindio pobl lle wedi dysgu Cymraeg yn ysgol ond ddim wedi cael ei ymlaen i ddefnyddio fo. Um, so mae wedi bod yn gyfle i, i feithrin hyder um, a codi ymwybyddiaeth bod y Gymraeg actually yn iaith mentra cymdeithasol Bod yn iaith yym gweithleoedd naturiol, dim jyst yn y cadarnleoedd, dim jyst yng Ngwynedd, ond hefyd mewn llefydd eraill.
A t'mod, mae o'n rhywbeth efallai o'n i byth brofi eto mewn ffordd, y sioc ma i'r i'r system, i'r cymunedau, beth sy'n digwydd nesaf, sut ydyn ni'n delio efo hyn. Un o'r peth efo Covid oedd yn ffosio pawb i, i ailasesu be oedden nhw'n wneud. Mewn ffordd oedd e'n angen i mynd yn ôl i basics o sut ni'n cefnogi bobl a beth oedd y purpose o bob mudiad. I mean, COVID, COVID changed what we are doing at Tir Dewi. Yeah, we had to work in very different ways, and each of the nine partners had to do as well. Achos oedd o'n beth mawr, doedd dod argyfwng byd eang, a nina fel mentra cymunedol bach yn trio handlo'r argyfwng yna a trio bod yn garedig mewn cymuned ac yn gweithredu lawer cyflymach na lot o asiantaethau cyhoeddus achos oedd heina mewn stad o paralysis a, a nath ni gario mlaen i fynd. Dros nos, oeddwn i'n newid i cefnogi pobl efo Covid. Um, so oedd hwn yn efo siopa, gas, casglu prescription, fod ar diwedd y ffôn i sicrhau doedd pobl ddim yn unig, uh, trefnu liftiau. Ni'n nabod yn cymunedau de, bod ni'n gwybod um, pwy fysa angen a hefyd bod gennym ni'r yym rhwydwaith 'na o wir- wirfoddolwyr ar lawr gwlad oedd yn barod i fynd i helpu i neud t'od negas yy i gasglu presgripsiwn i helpu cymdogion. T'od ti jyst yn mynd yn ôl i'r hen egwyddorion t'od dyna dyna pwy ydan ni 'de helpu helpu'n gilydd. I I I find it very difficult yy to believe that I'm going to say this but thank goodness for Zoom. Ac efallai petai Covid ddim wedi digwydd, ryw bedwar pump cyfarfod fysa ni wedi cael wyneb yn wyneb, ond debyg yn ystod Covid, mi oedden ni'n cyfarfod yn wythnosol ar Zoom, ond mi oedden ni'n rhannu pryderon, rhannu syniadau, rhannu... And it became almost like, I won't say therapy, but it was, it was a bit like an action learning set, without being called that. Every now and again, someone, someone would either be down, or there would be a particular community issue, or both.

adapt or delivering erm to get online and all sorts of other stuff that we hadn't maybe done before and so that was all challenging so I think it gave a bit of continuity and knowing that other people were in the same boat. Yn ystod y cyfnod clo, mi oedd cyfarfodydd llechi gofal cam, cam gwlad yn eithriadol o bwysig o safbwynt to, iechyd meddwl y staff a'r bobl rownd y bwrdd a just gellu

cymunedol ddim mwy. Mae addysg gydol oes ar ei luniau. Tybod, um, ond, ond gobeithio fydden ni gyd yn dysgu maths tan fydden ni'n 18.
so mae'r elfen bugeiliol o gynllun llechi glo cefn gwlad, mae'r buddsoddiad bugeiliol yna wedi bod yn enfawr. Um, hynny a hefyd yr arbenigedd datblygu cymunedol yna, so maen nhw gyd wedi bod trwy'r cwrs datblygu cymunedol, efo ddal yn sylfaen. A t'od i fi ella i'n d- meddwl am unrhyw gynllun yy sy 'di dod trw Lywodraeth Cymru neu Lywodraeth San Steffan sy 'di dod efo gymaint o adnodda bugeiliol i edrych ar ôl y bobl ifanc. We are part of a UK wide rank network that feeds and and reads and and learns together yeah and meets together but we're also part um of the Llechi Gorchefnad

Yna i gael shot marks. Do, dwi wedi dysgu llwyth amdan, um, dwi wedi dysgu'r grefft o grando, o rhannu, um, o, o gweld a dysgu. Dwi wedi dysgu, dwi'n dwi meddwl rhannu, gweld, gwrando a dysgu, da ni wedi gwneud ar hyd y proses yma, da ni wedi bod yn agorad iawn iddo fo.

Because you've got to reflect that sometimes communities get a little bit tired and it can't always be bump bump bump but sometimes you just need a little spark and that's what this for me as a partnership with the partnership enables. Ar hyd y blynyddoedd dwi 'di gwylltio efo gymaint o asiantaethau cyhoeddus sydd yn cyfeirio chdi at hyn a llall ond be 'di'r rhwydwaith yma ydi bobl ti'n gallu codi'r ffôn Ti 'di clywed am hwn? Be ma' Grant 'ma'n feddwl? Ie. Be ydi'r criteria 'ma? Dw i'm yn, mewn berthynas fatha lle 'dan ni gyd ar yr un lefel a ti'm ofn gofyn cwestiwn. Yym, so 'di o ddim yn beiriant yn cyfeirio chdi at wefan ac yn e-bostio dolen i chdi ne' rwbath.

Sy'n the impact on me, so they want a little piece of that then, don't they? Umm. Os oedd 'na rwbath yn llu- llwyddo mewn un cymuned, wel, oedd o'n cael, oedd y syniad yn cael ei drawsblannu a'i e- efelychu mewn cymuned arall. Umm, so er enghraifft, umm, mae criw Siop Griffiths a Nina 'di bod yn datblygu, umm, fatha food share, cynllun rhannu bwyd, so mae gennym ni pantri pesta fan'na, fama. Felly, t'od, 'dan ni 'di bod yn rhannu profiada o ran sut i sefydlu'r petha 'ma. Mewn tri mis byddwn ni'n agor um, uh, canolfan mendigarwch i pobl ifanc. Um, a oedd y spark y gyfer hynny yn dod o cyflwyniad gan un o'r partneriaid. Um, oedd e'n really, really um, clir i ni

Y gwaddol amlwg ydy bod lot o'r arweinwyr cymunedol wedi cael gwaith efo'r mentrau a bod nhw'n parhau i weithredu fel arweinwyr cymunedol ac ambell un 'di gadael y sefydliadau ond maen nhw dal 'di cael yr tibod yr rhuddin 'na o weithredu cymunedol efo ni. Wel maen nhw 'di mynd â hwnna efo nhw a gobeithio bod nhw'n defnyddio fo 'wan de yym yn lle bynnag maen nhw yn y byd. Ar un y bryd, 'da ni'n trio i am creu rhywbeth tebyg i Llechi Glo Cefn Gwlad ar lefel Gwynedd. So mae hwn wedi dod yn uniongyrchol o'n profiad o'r Llechi Glo um, ar y rwydwaith yna. So dyn ni trio i helpu creu y rwydwaith, rwydwaith tebyg yn, yn Gwynedd yr un y bryd. Mewn bod y math yma o gynllun yn hanfodol i dyfodol gwaith cymunedol ar draws Cymru. Ac yn hynedig yn rhywbeth fel arfor, er enghraifft, dwi'n meddwl bod yna, bod yna potensial aruthrol i, i meithrin gweithwyr cymunedol Cymraeg o fewn i cymunedau. Buddsoddiad yna uh, mewn codi hyder um, unigolion, yn ei gallu nhw i weithredu yn gymunedol ac er budd i cymunedau. So mae hwnna wedi bod yn bwysig a mae wedi bod yn fuddsoddiad um, amhrisiadwy. Mae wedi bod yn buddsoddiad um, uh, werthfawr iawn yn, yn ein prosiectau ni. Um, cos doedd ddim, doedd ddim lot o strings, um, oedd ddim mwy am datblygu y pobl a datblygu ni fel reolwyr, a dwi'n meddwl mae wedi gweithio. Buddsoddiad yn sicr, buddsoddiad amser, ie, yeah. buddsoddiad pobl, buddsoddiad, ie, yeah, buddsoddiad ydy'r gair de.

Remember I thought I'd take the money and just tick a few boxes. I'm glad I didn't do that, I would have missed so much.
Angerdd at ddatblygu cymunedol. Um, mae hwnna'n hollol allweddol.
Well we are, we are all like minded, we all want to bring about social change, we all want to learn, we all want to improve our communities. Pob a'r unigolion sy'n gweithio efo yr um, uh, mudiadau sy'n rhan o uh, Llechigol Cefn Gwlad. Um, mae nhw pobl sydd wedi bod yn gweithio yn y, y meisydd am blynyddoedd y blynyddoedd, a mae bob un ohonyn nhw a, a ei ffordd o hun yn rhyw fath o enghraifft i, i um, siwr i wneud pethau yn, um, yn, yn iawn um, efo cymunedau. Individual commitment, uh, passion for community and a love of nation. A hefyd, yr, er, arweinwyr eu hunan, um, cwrs nhw oedd ffocws y, y, y prosiect. Um, ac eto, you know, mae, dyn ni wedi gweithio fe 27 person uh, dros y uh, um, time mlynedd diwetha. Ac um, dwi bob un wedi dod efo rhywbeth gwahanol i eu mudiadau nhw eu hunain ac i'r rwydwaith. Heart and a reason for us to start speaking to each other.
Knowledge, sharing. This conversation wouldn't have started without

amdan llechi glo cefn gwlad ydy y cynhwysion 'na. Ma' nw gyd chydig bach yn wahanol ond 'dan ni gyd yn adeiladu neu'n neu'n pobi neu'n neu'n neu'n coginio am yr un un peth neu'n cymysgu.
Respect for each other.
Ti'n gwybod, pan ti'n dod â'r cynwysion at ei gilydd, mae o'n, mae o'n, ie, yeah, ti'n dalledrith. Ie, yeah, da ni'n mynd i cyffwrdd yr ochrau o beth sy'n bosib. Mae o'n mor gyffroes beth sy'n bosib.